Mae Cyswllt Ffermio wedi penodi deunaw o safleoedd arddangos newydd dros Gymru gyfan, gyda'r nod o gynyddu cynhyrchiant a gyrru gwelliannau ar draws amrywiaeth o systemau ffermio. Mae teulu Jones Rhwydog y Bala yn gobeithio manteisio ar y cynllun yma.
Mae rhaid i ni fod ar flaen y gad efo'r newidiadau yma sy'n digwydd yn yn amaeth y rhaid. Dydw ni ddim aros yn llonydd, dydy amaethyddiaeth ddim yn aros yn llonydd. A wedyn mae rhaid i ni gael gwybod am y dechnoleg newydd sydd yn digwydd ac yn mynd i ddigwydd fel mae blynyddoedd yn mynd ymlaen, a drwy Cyswllt Ffermio dwi mor cawn i wybod hwnne yn fuan ynde, ac wedyn fedrwn ni addasu yn ffermio i, i ateb gofynion y farchnad, a mae rhaid i ni gynhyrchu fe mae'r farchnad isio. Mae neb ar ein pennau'n tywod a dal ati i gynhyrchu fel o'n ni'n cynhyrchu ers talwm. A ry'n ni symud efo Rois. Wel, mae fferm Rhiwedog yn esiampl gwych o fferm um, ucheldir um, a mynydd. Mae'n rhaid y cyfle i ni allu edrych ar um, system fif traddodiadol a hefyd y system defaid traddodiadol mewn fferm uh, fynydd a gweld lle fedrwn ni weithio tuag at gwella effeithlonrwydd o fewn y system yma. Wel, mae rhwydwaith ar ddangos o fewn calon cyswllt ffermio. Maen nhw'n rhaid y posibilrwydd i ni o allu rhedeg um, prosiectau ar safle sydd yn realistig mewn ffordd 'lly, sef fferm sydd yn gweithio, a hefyd yn galluogi ni gael y cyfle i dreialu technolegau newydd a hefyd ffyrdd eraill o wneud pethau ychydig yn wahanol er budd y busnesau hynny ac hefyd o ran trosglwyddo gwybodaeth ymhellach i'r diwydiant. Yma yn Rhywydog, maen nhw'n ffermio dros 600 o erwau i gyd ac maen nhw'n cadw 70 o wartheg sugno a mil a hanner o famogiaid. Ac yn rhannwy cynllun fferm arddangos, maen nhw am wella effeithlonrwydd cynhyrchiant drwy wella'r borfa.
Da ni chwilio am ffyrdd o arbed coste a trio bod yn fwy effeithlol, effeithiol, a da ni'n teimlo bod hwn y cam naturiol i gymryd ymlaen. Mae rwy'n yn teimlo hefyd i fod yn fwy effeithiol. Um, Mae'r taliad sengl yn dod i lawr yn flynyddol gennym ni a mae rwy'n teimlo bod angen gwneud hwnna fyny rhywle a wedyn pam ddim trio. Os byddwn ni'n gwneud y trials ma a ffeindio bod pethau gweithio, wel, naturiol mi fydd ffermwyr eraill yn cael dysgu allan o hynny hefyd, gobeithio.
Cynllun sydd ar y gweill yw i wella ffrwythlondeb a tynhau y patrwm lloia o fewn y fuches bîff. Wel, system ydi fo ydi ddefnyddio technoleg er mwyn monitro buchod pan ma' nw'n gofyn tarw yn yr ha' allan efo tarw 'lly. 'Dyn 'dyn ni'n gobeithio bydd o'n pigo fyny yym pa fuwch sy 'fo efo'r tarw ar y diwrnod arbennig yno 'lly a wedyn fydd o'n gadel i ni wbod. Wedyn ar ddiwedd y tair wsos gynta fy' ni'n gwbod pob buwch sy 'di bo' 'fo tarw yn ystod y tair wthnos yno 'lly. A wedyn yn y tair wythnos wedyn, fy ni'n gwybod yn union os fy neu fuwch di ail ofyn i gael ffindio allan os oes neb broblemau unigol efo ambell i fuwch neu os oes neb broblem o'r tarw lle. Ideally, sa'n ni licio bod wedi darfod lloia fwy neu lai erbyn diwedd Mehefin. Um, fel mae yw. Da ni licio cael gyfran o'r buchod yn dod chwefror i ebrill a'r lleill mae am Mehefin. Ond yn ddiweddar, mae yna dipyn wedi mynd fwy i'r ganol ha na sy'n ni, na sy'n ni licio, lle. Ni'n gobeithio trio, trio gwneud mwy o beth sgynnon ni ar y ffarm, sef y glaswell, a maen nhw'n deud mai y glaswell ydy'r porthiant rata sgynnon ni, so trio manteisio mwy ar hwnnw. Wel, un o'r uh, arbrofion da ni'n bwriadu gwneud ydy uh, sbio di mewn i weld faint o fanteision fyse cyflwyno plantain a chicory fel ffordd o besgi ŵyn. Yym ma' rwy'n yn... 'dan ni yn rhoi maip a swêj i mewn yn barod a stubble turnips a a ma' rwy'n yn chwilio am ffyrdd eraill hefyd i weld pa un fysa gore so yym un o'r trials eraill yy 'dan ni'n bwriadu ydi cymharu gwahanol fath o galch yy gym- gwahanol fath o nitrogen a a a'r ll- un arall ydi trio gwahanol ffyrdd o gyflwyno meillion i mewn i'r borfa. Wel, dwi'n meddwl yn y pen draw waeth pa mor ddrud ydi o, ma' hon 'di ffor ymlaen achos yn y gorffennol ma' rywun 'di bod yn dibynnu gormod ar yy ddwysfwyd a yy yy gobaith ydi byddwn ni'n gallu neud i ffwr' o lot o coste prynu dwysfwyd yym so dwi'n meddwl mai dyna ffor ymlaen i dorri coste i fod yn fwy effeithiol. Dechrau mae'r cynlluniau newydd yma, ond yn amlwg, mae'r bartneriaeth yn barod i gyd-weithio beth bynnag fu'r ansicrwydd am y dyfodol.
Mae dibynnu lot be fydd be fydd yn dod allan o treials ma falle os dan ni'n gweld bod nhw ddim yn gweithio wel dyna fo symud ymlaen i wbeth arall ond yym dwi'n ffyddiog o ran y ffarm A dwi'n ffyddig o ran amaeth hefyd bod ni'n mynd i ddod allan ohoni, mae'n edrych yn ansicr iawn ar hyn o bryd efo Brexit 'ma yn enwedig lle mae marchnadoedd ni'n mynd i fod yn y dyfodol. Dyn ni fwy neu lai yn mynd i wybod, wel mae taliad sengl yn mynd i ddod i ben sam os am hynny. Ond um, y ffordd dwi'n meddwl allan nhw i ddod allan ohoni ydy trio watsio faint yn costeg o gofalu bod ni'n trio cadw'n costau'n isel, a trio cynhyrchu cig. Mae pob, pobl yn dal yn mynd i fod eisiau cig, dwi'n meddwl, ar draws y byd, mae hynny'n saff. Dwi'n meddwl bod eisiau ni fod yn optimistig am y dyfodol, so eith ni heb a bod yn ddigalon a meddwl bod yna ddim dyfodol. Um, eisiau bod yn fodlon trio pethau newydd, bod yn fodlon dysgu a mae'n saff bod yna ddyfodol i amaethyddiaeth, dwi'n meddwl.